Dan il-programm qed jittella' bl-għajnuna ta' Protrade, MFCC, Logo Express u Saint Albert Ironmongery.
Int Min Int huwa produzzjoni imtella' mill-istudenti tat-tielet sena tal-Baċellerat fil-Media fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-MCAST.

Merħba għal programm ieħor Int Min Int, fejn is-suġġett tal-lum huwa fandoms. Però tistaqsu fandom x'inhi? Bażikament huma grupp ta' nies għaqda illi jiddelettaw f'topic illi huwa komuni, bħal ngħidu aħna xi serje, xi logħba jew inkella xi film. Però biex nifhmu aktar dan is-suġġett, ser nibdew Int Min Int tal-lum billi naraw filmat illi ħejjejna għalikom.
Illum se nkunu qed nidħlu fid-dinja ta' fandoms. Nibdew mill-bażi. Il-fandoms huma sottokultura magħmula minn bosta nies li jidentifikaw lilhom infushom bħala parti minn komunità li normalment jirrelataw ma' franchise, mużiċisti jew serja ta' televiżjoni. L-ewwel net, kont taf li fil-passat, qabel l-isplużjoni kbir tal-internet, Ma kienx sempliċi biex taqsam l-opinjoni tiegħek ma' ħaddieħor f'distanza twila. Daqskemm li xi ħadd ieħor kellu japprova u jitbagħat f'lista tal-posta għan-nies biex jarawha. Il-fandoms huma kollha dwar li juru l-imħabba lejn il-franchise favorit tagħhom. Mill-ħolqien ta' fanarts, diskussjonijiet ta' teoriji, jew sempliċement l-interazzjonijiet speċjali minn memes għal fora jew diskussjonijiet sempliċi. Il-fandoms jista' jkunu komunità b'saħħitha, tant li tista' tinsiġ it-triq tagħhom lejn il-kreatur. Każ bħal dan ġara fl-2019, meta l-film Sonic the Hedgehog kellu jerġa' jisir minħabba li d-diżin tal-karattru ma kienx reminixxenti għad-diżin l-oriġinali tal-logħob. Fl-aħħar mill-aħħar, fandoms huma dar kbira għal dawk li jaqsmu l-istess interess u imħabba dwar il-franchise favurit tagħhom mal-kreatur. Issa ħa niltaqgħu ma' ftit uħud li kienu jew huma parti mill-fandoms bħal dawn.
U wara dak il-filmat illi segwejna li forsi ħajrek illi tissieħeb ma' xi fandom partikolari, miegħi nilqa' lil Dwayne illi miegħu ser niddiskutu iktar il-fandoms, persuna illi huwa midħla sew ta' dan is-suġġett. Kif aħna Dwayne? All right, ta. Int okay? All right. Nixtieq l-ewwel nibda din l-intervista billi nistaqsik xi ħajrek illi tissieħeb ma' dawn il-fandoms? Ħafna raġunijiet ta. Per eżempju jiena fl-ikbar fandom li togħġobni hija Pokémon. ffissat fuqhom, għadni sal-lum, mindu kont żgħir bdejt, like, bil-cards, bil-logħob, bis-serja, naħseb kulħadd tiftakar it-TV series ta' Pokemon fuq l-Italia Uno, Cartoon Network. U mbagħad bqajna sejrin sal-logħob u Pokemon Go issa. Intfajt fuq Pokemon Go, bqajt nilagħba sal-lum. Mhux mindu ħarġet eżatti, iżjed lejn l-aħħar, meta ħarġu x-shinies, għax fuq ix-shinies li jżid li pportani, jiena personali. U hemm ħafna serji wkoll li qiegħed fihom fil-fandoms, pereżempju għal anime, Breaking Bad, hemm ħafna fandoms li qiegħed fihom jiena personali. U kif tissieħeb ma' dawn il-fandoms? Tipo x'inhu l-ewwel pass li alright rajt il-film jew inkella labt il-logħba, għoġbitek u tixtieq tissieħeb ma' fandom partikolari. X'inhu l-proċess? Mela, l-ewwel you consume the medium obviously, importanti ħafna, tarahom, tilgħabhom forsi, jew tikkreahom ukoll. Hawn min jagħmel meme page pereżempju biex jibda getting more awareness għal għax-show pereżempju bħal Pokemon. Hawn min jintefa' f'Discord groups Facebook, forums, online, jintaqgħu ħafna gruppi hekk, it could, it could be also a small group ta' ta' nies, like just ħbiberija, hekk pereżempju għandi grupp tiegħi ta' Malta, ovvjament, fejn immorru kull kull ġimgħa nagħmlu Pokemon Go. Imma għandi wkoll nies barra barra minn Malta fejn nitkellmu fuq Pokemon, fuq il-logħob, fuq Pokemon Unite, Hemm ħafna modijiet kif tista' tidħol fihom u tiddiskuti man-nies, fil-YouTube comments, fil-Facebook comments, Reddit. Hemm ħafna modijiet to be honest illum il-ġurnata. Fil-fatt semmejtha daqsxejn diġà inti u kont se nistaqsik fuqha għaliex jekk inħarsu lejn forsi x-xena internazzjonali tikkomunika biss through l-internet, però fandoms li huma lokali tiltaqgħu spiss bejnietkom? Jiena eħe, niltaqa' spiss jiena personal għax Pokémon Go is a game li trid toħroġ bilfors, timxi. Tista' toqgħod id-dar fil-verità, imma trid timxi biex issib xi l-affarijiet it-tajbin trid timxi bil-fors. Allura kull ġimgħa niltaqgħu, qegħdin grupp ta' xi għoxrin, qabel qabel Covid niftakar konna grupp ta' mija hawn Malta, kienet vera daqshekk. Niftakar iż-żmien ukoll fejn kien hemm dil-craze li kulħadd jilgħab din il-logħba.
Dik il-craze ta' meta bażikament hawn Malta wkoll iffissa kulħadd fuqha u issa qisu qed jerġa' jibda issa bil-mod il-mod. So kull ġimgħa aħna niltaqgħu grupp ta' għoxrin qisna, niltaqgħu, nidqu, Mmorru nimxu flimkien u nipprova nsibu Pokémons rari. Jien wieħed mit-top players ta' Malta wkoll mhux biex. Proset, proset. Mhux biex da, wieħed minnhom, so quite, quite an honour għalija. U xi jfisser għalik li tkun parti minn fandom għaliex vera qed nitkellmu fuq x'jikkonsisti li tagħmel parti minn fandom, però fil-verità illi taqsam ma' xi ħadd ieħor xi ħaġa li tkun viċin tiegħek, illi Tieħu gost tilgħab, tieħu gost tara. X'verament x'ifisser għalik? Għalija personali iżjed Pokemon is quite a game li hija rooted fin-nostalġija tiegħi. Like minn kont żgħir minn dejjem kont nilgħabha u bqajt. U mbagħad sibt in-nies li also għandhom l-istess ħobi bħali vera bdejt hekk tferraħni iżjed. U Pokemon Go hija logħba li tgħaqqad in-nies flimkien. Tgħaqqadhom flimkien biex nibqgħu nilagħbu kull ġimgħa għax kull ġimgħa jagħmlu event ġdida. Ħalluha ħajja l-logħba billi jagħmlu events ġodda kull ġimgħa kważi. Like, ituk sebat ijiem, wara sebat ijiem event ġdida, event ġdida. Tħallas naqa' flus ovvjament għax ħafna mill-events huma bil-flus, imma mhux xi flus ħafna imma, għax din hija logħba tfal fil-verità, imma ħafna mill-fandoms ta' dil-logħba hija nies kbar daqsi, anki kbar minni li jibqgħu jilagħbuha u għadhom sal-lum il-ġurnata jilagħbuha dil-logħba. Jekk inħarsu lejn l-idea tal-fandom, tajjeb, mhux neċessarjament ta' Pokémon Go biss, però kull tip ta' fandom, x'taħseb illi hija l-iktar ħaġa li tolqtok minn din l-idea innifisha? L-idea ta' fandom, x'jolqtok l-iktar minnha?
It creates a community li usually il-communities kollha nice. Ħadd mhu ħa jgħajrek, ħadd mhu ħa jitfgħek 'il barra, jekk ikollok xi opinjoni naqgħa hot take ta' fuq serja jew fuq xi ħaġa, pereżempju Breaking Bad jew Better Call Saul, jekk tgħidhom li mhux daqshekk sbieħ, ħafna mhux ħajkeċċuk. Xorta ħa tibqa' hemmhekk għalik u jibqgħu jissapportjawk sakemm ikollek bżonn bażikament. It creates a whole community bil-memes ukoll jgħinu ħafna n-nies, jekk ikollek ġurnata ħażina taqbad tmur tara clips ta' show li vera tħobb tara pereżempju, pereżempju jien hekk nagħmel xi kultant meta nkun qed d-dar, jekk qed nqabbad waħda ħażina immur The Office, naqbad nintefa' noqgħod nara xi erba' clips ta' The Office u like il-mood tiegħi televate jagħni ħafna. U mbagħad immur fil-comments, nibda nikkommentja u n-nies jibdew like jikkommentjaw lura bażikament. So jiena nsaqsik xi ħaġa daqsxejn differenti, kieku jkollok tagħmel tpinġija, tajjeb, tattoo, ta' xi karattru partikolari jew minn Pokémon Go jew inkella minn xi fandom oħra, tagħmilha kieku? Mela, mela bil-qalb kollha anzi, għandi tattoo spjanati wkoll fil-futur daqt għandi xi waħda mhux mgħajdja hawnhekk, it's an anime tattoo, like fuq guild bażikament, tikkreaha, tikkreawha, it's about friendship il-guild ukoll, tagħmilha m'hawnhekk, tfisser tkun parti minn dik il-komunità tagħhom u min jarak barra bit-tattoo wkoll ħa jinduna li inti parti minn dik il-guild ukoll. Hawn ħafna tattoos li nixtieq nagħmel ukoll u ta' Pokemon nixtieq nagħmel xi Pokeball jew ma' dahri jew ma' saqajja, x'imkien ovvjament tant tfaħħa. Mela qed nitkellmu dwar dan is-suġġett ta' tpinġija fil-fatt ippreparajna dan il-filmat qasir iltqajna wkoll ma' tattoo artist li jispeċjalizza f'din it-tip ta' tpinġija. Ħa naraw flimkien.
Xogħol nagħmel um, stili differenti. Eh, l-iktar waħda prominenti u li tinteressani hija l-kultura pop. Inħobb impeġġi karattri ta' anime, lob u anke serje televiżivi. Normalment in-nies iħobbu jbenġu xi ħaġa relatata ma' fandom li jħobbu bħal anime, logħba, jew karattru ta' xi serje televiżiva għax ikun inspirhom xi karattru jew xi xena jew anke xi frażi. Bħala stil ta' tattoos fuq pop culture żdiedet ħafna. Ġiet in-norma. Stili oħra jsiru, imma kkumparat ma' qabel żdiedu ħafna eħe. Imma tqgħod tara minn żminijiet qabel il-kultura pop fuq tatus żdiedet ħafna iktar. Illum jagħmlu anka komma sħiħa fuq karattru jew fuq serje televiżiva. Illum in-nies iqattgħu ħafna ħin jilagħbu, ħafna ħin fuq Netflix, ħafna ħin jaraw televiżjoni. Bażikament qed iqattgħu ħafna ħin fid-dinja teknoloġika. Alla volja l-kultura pop u l-fandom dejjem qed jevolvu, nemmen li mhux ħed dispjaċihom il-qoddim. Meta jagħmlu tattoos fuq dan is-settur, Ħafna drabi jpenġu ħabba nostalġja jew ikun inspirhom il-karattru jew anka jkun għallimhom is-serje. Nemmen li meta penġew it-tatu kien hemm valur sentimentali.
It-tpinġija hija xi ħaġa li forsi ċertu nies għadhom ma japprezzawx biżżejjed. U jikkumpanja lil Dwayne issanna lil Mario Mallia, magħruf aktar bħala l-Panzer, għax hekk ħa ngħidlek hekk jiena jekk ma jimpurtax. Ekku, ekku, ekku, ekku. Kif aħna? Mhux ħażin, mhux ħażin.
Mela din hawn bomba. Ħa jkolli nibda biex nistaqsik dwar it-tattoos li għandek, għax għadna kif rajna dak il-filmat u ma nistax ma nistaqsikx dwarhom. Fhimtek, ejja, ejja, mela. Li għandi
huma dawn it-tattoos tal-Ghostbusters, u ta' Ninja Turtles. In-Ninja Turtles minn dejjem kont inħobbhom, jiġifieri meta kont żgħir kien naħseb l-ewwel cartoons li qatt rajt f'ħajti. Fil-fatt anke t-toy line tagħhom bqajt jiġifieri minn meta kont żgħir għadni sal-lum jiġifieri nixtrihom naħseb huma ħajbqgħu f'qalbi żgur. U l-Ghostbusters dawk dawk dħalt iktar fija l-ħaġa bħala cosplay. Ġifieri għandi l-uniformi tagħhom, għamilt riċerka fuqhom, bnejt il-proton pack u kollox, fil-fatt anke l-karozza tiegħi min jarahha u min jafha, ġifieri qiegħda tal-Ghostbusters. Jagħrafhom għall-ewwel.
Eżatti, eżatti.
Huma fandoms li għadek tagħmel parti minnhom sal-lum il-ġurnata wkoll? Għadni nagħmel hija u strongly ħafna ġifieri, speċjalment in-Ninja Turtles. Issa li għadda forsi ftit żmien minn meta għamilthom, meta għamilthom dawn? Ilu, għadda mhux ħażin, ilu, ilu, ilu ħames snin, seba' snin xi ħaġa hekk. Għalhekk, issa li għadda ċertu żmien, tarahom estensjoni tal-imħabba li għandek lejn il-fandoms tagħhom? Kif tħares lejhom issa li, ejja ngħidu hekk, għadet il-biċċa u għadda daqsxejn ta' żmien? Tista' tgħid għadni, u għadni nħobbhom ħafna, jiġifieri kif għedtlek. It-toy line tan-Ninja Turtles għad mnixxi sal-lum, u ovvjament ħa nkompli, jiġifieri nixtieq kieku nfiq minnha, imma ma tistax. U l-Ghostbusters ukoll dik il-ħaġa li x'intara l-arma tal-Ghostbusters tgħid ismagħni, Iva, inqis lili bħala the Maltese Ghostbuster, tgħid allura I marked, tifhem, immarkajtha fuqi. Eżattament. So, hija.
U jagħmlu ħafna, jiġifieri hekk, inħobbhom immens, jiġifieri marbutin ħafna ma' qalbi. U taħseb illi żżid xi tpinġijiet ġodda jew ta' dawn il-fandoms jew inkella forsi fandoms oħrajn? Ħa nżid żgur. Jiġifieri xa għandi diġà f'moħħi, għandi nagħmel waħda ta' Star Wars, forsi għada pitada anke inkompli nibni ma' idi kollha u Għandi oħra ta' All Might ta' serie My Hero Academia dak ukoll marbut ħafna ma' qalbi dak il-karattru u ħa nagħmilha bil-fors hekk tista' tgħid. Dwayne inti diġa kellimtna dwar il-pjanijiet tiegħek li tagħmel xi tpinġijiet. All Might ukoll wieħed mill-favoriet tiegħi bħala he's an inspiration huwa wieħed mill-karattri l-kbar bażikament All Might huwa s-Superman tal-anime universe u vera huwa għandu l-element tal-ispirtu tiegħu huwa vera qawwi u kbir għal kulħadd. Iqajmek bażikament l-speeches li jgħid fis-serje huma vera kbar u tħosshom, tħosshom f'qalbek vera. Meta taraw lil xi ħadd li ma tafuhx kompletament, però tinnutaw tattoo fuqu ta' xi fandom partikolari illi intom tagħmlu parti minnha, xi tkun ir-reazzjoni tagħkom? Qisna tfal niġu.
Qisni tifel. Jiena, issa pereżempju ara qed jarawni f'ini persuna, imbagħad nara xi wieħed hekk. Ngħidlu inti tara My Hero Academia? Jgħidli iva, ngħidlu proset hekk hekk tipo tieħu pjaċir għax dawn l-affarijiet hekk kif taqbad tgħid kif aħna qegħdin fihom. Huma komuni, imma mhux imma mhux daqshekk komuni fil-ġurnata. Eżatt, proset, eżatt.
It-tattoo, il-flokk u l-kappell jiena ġġennint personalment. Like rajthom għedt Alla jħobb iħobb ħafna affarijiet li nħobb jiena wkoll. U bdejna nitkellmu fuqhom. Fil-fatt hawnhekk qabel ma ġejna qgħadna għamilna konverżazzjoni fuq it-TMNT. Qgħadna nitkellmu fuq il-logħba l-ġdida, il-film il-ġdid li ħa joħroġ, Ħa jkun vera sabiħ u ħa nkunu hemmhekk probably Premier Day. Mela, mela. Balla nies, nkunu nkunu kollha bħalna jħobbu da tip ta' affarijiet. Naħseb għal ċertu nies hemm barra li mhumiex parti minn din id-dinja, ma jafux eżatt il kemm hi kbira u kemm hawn nies involuti fiha, u n-nies li huma involuti fiha sa liema livell iħobbu dan dan is-suġġett u din id-dinja kollha nistgħu ngħidu. Dik vera.
Fil-fatt hawn Malta norganizzaw anke l-Malta Comic Con. U tiskanta, tiskanta kull sena dejjem ikun hemm ammont inkredibbli ta' nies. U x'tibda tgħid? Eżatt, il-komunità hija waħda kbira, ġifieri By time kibret, u kibret ħafna jiġifieri, żgur, so. Min ikun f'Com ikun kulħadd jaf lil xulxin kważi, like fil-fatt dan tqajtna u Comic Con ukoll, ġa nafu lil xulxin. Rani li best ta' Bane, ta' Batman. Jiġifieri ilu naqa', imma aħna nafuhom ta' Comic Con għax it's a close knit community, imma mbagħad issa dis-sena kienet waħda mill-ikbar sena li kellhom kellna nies jiġu, ħafna nies ġew minn barra ma' Malta wkoll ġewwa Malta. Mela, fil-fatt kont ilbista l-Ghostbusters U ta' All Might ukoll, ġifieri ara kemm vera nħobbu, ġifieri. Mela, mela, mela, ta' All Might, ta' All Might. Naħseb din id-dinja kollha kompliet tikber anki bl-għajnuna ta' pjattaformi online illi għenu biex jikbru ċertu fandoms. L-internet, l-internet tagħmel, ifhimni, tista' tgħid kollox hu, imbagħad Netflix u anke through Facebook, Ikun hemm il-gruppi u hekk, fimni, anka. Discord. Kollox, anka tibda pereżempju jien li jien kollezzjonatur ta' toys u hekk tibda tfittex l-affarijiet u hekk u tidħol f'komunitajiet u hekk tibda tgħid l-Allu men, kbar ħafna dawn l-affarijiet tipu. Semmejt daqsxejn il-figurini u x'hekk li tikkollezzjona, smajt daqsxejn jiena wkoll qabel li
Hemm xi ħaġa, hemm xi ħaġa żgħira, hemm xi ħaġa żgħira. Żgħira, żgħira. Mhux żgħira, le, le.

Interessanti ħafna kif persuni jistgħu wkoll jagħmlu l-profitt minn dawn il-figurini. Eh, Panzer, inti għad kellek xi ħsieb illi tbih il-kollezzjoni li għandek jew inkella tparta ta' jgħid. Kalma naqra, kalma naqra, sa kalma naqra, ja. Ifimni li nbih il-kollezzjoni tiegħi. Alla ħares qatt, tifhimni. Imma ma nimmaġinax. Imma, ijwa. Jien pereżempju nħobb nagħmel deals, pereżempju iktar mitfugħ fuq vintage, vintage toys, pereżempju mmur daw il-flea markets, car boot sales, u jkun hemm daw it-toys li ma tantx għad tista' tgħid ma ssibhomx. Allura, pereżempju, jien naf nara xi ħaġa, pereżempju, ħa nibqa' fuq in-Ninja Turtles, insib xi Ninja Turtle ngħid ara, da Hemm dik it-tali persuna li kapaċi iħallasni iktar minn tali u allura nieħodha bħala profitt imma in a way qed inżomm ukoll il-hobby tiegħi li qed nagħmel din l-affari nbigħ it-toys li nħobb. Fil-fatt issa wkoll bdejna bit-Toycon li hija xi ħaġa qisu bħal Comicon imma xi ħaġa żgħira minflok tkun ibbażata iktar fuq il-comics iktar fuq it-toys u bniedem jista' jiġi jidħol jara l-imwejjed u jkun hemm vintage toys li kif diġa għedtlek ikunu naqra rari jew m'għadekx issibhom u tkun tista' ixtrihom minn hemm. Jiġifieri ejwa, imma l-kollezzjoni tiegħi le, jiġifieri. Naf li forsi din hija mistoqsija diffiċli għal kull kollezzjonist, però kieku jkollok tagħżel xi ħaġa waħda mill-kollezzjoni kollha li hekk hija vera għal qalbek jew inkella għaddejt forsi minn ċertu affarijiet biex iġġib dik il-ħaġa partikolari, hekk l-iktar ħaġa għal qalbek li għandek fil-kollezzjoni. Vera, kif għedt inti diffiċli immens, nista' ngħidlek jien. Imma hemm żewġ affarijiet partikolari li qegħdin vera għal qalbi. Il-Krang Body jgħidulu ta' Ninja Turtles, għal min jiftakar forsi fuq l-Italiano dak li kien naqra ġgant hekk u kellu moħħ hawn hekk ġo żaqqu, dak naqra diffiċli biex issibu hekk u l-istess ukoll it-Technodrome tagħhom il fejn kien jiġifieri Shredder, Bebop, Rocksteady fejn kienu it-Technodrome dik il-boċċa kbira bil-Caterpillar tracks u lajn fuq. Dik għal kollezzinatur ta' Ninja Turtles anke ta' vintage u toys u hekk hija rari immens u meta akkwistajtha insomma għamilt party żgħir imma dik vera għal qalbi dawk naħseb l-iktar żewġ affarijiet li għandi għal qalbi. U meta bdejt din kollha, bdejtha għal gost bħala hobby jew inkella kellek tir f'moħħok illi issir kollezzjonist? Mela, Such Toys Collection u hekk dejjem kont, jisni minn meta kont żgħir. Niftakar anke meta kont insiefer, ċertu affarijiet li ma kontx issib hawn Malta, kont immur ħabba f'hekk. Per eżempju, Papa, x'hi di? Mbagħad jiġifieri nkun kuntent biha għax naf li hawn Malta mhux ħa nsibha. U mbagħad through time qisek Tnaqqas naqra għax imbagħad tikber qisek u niftakar darba sa naħseb ħmistax, sbatax-il sena ilu kont mort għand ħabib tiegħi u niftakar insib card it ġifieri tkun għadha ssiġillata April O'Neill. U eżatti x'ħin rajtha, għadtlu, Mark, Dik għall-bejgħ? Qalli iva, u kienet probabbli tisfujara tajjeb, xtrajtha u minn hemmhekk, boom, daqshekk. Minn hemmhekk beda kollox. Eżatt, beda kollox, bdejtilha bil-mod il-mod, bdejt nagħmel ir-riċerka, għad it's nice to be a collector. U llum, jiġifieri, splodejt minn jaf x'hekk, iktar minn hekk, jiġifieri. Għal min forsi mhuwiex midħla ta' dan is-suġġett jew inkella ma japprezzax ix-xogħol tagħkom, forsi jasal biex jgħid li huma affarijiet tat-tfal għax tixtru t-toys, xi qed jgħidu n-nies hemm barra qed ngħidlek jiena, però kif tirreaġixxi għaliha din it-tip ta' opinjoni ta' dawn in-nies? Ara, ħa nkun biex inftaħt biex urejt lin-nies li jiena nikkollezzjona dawn l-affarijiet, kienet naqra diffiċli għax kif qed tgħid inti, ħafna nies jgħidulek inti toqgħod tonfoq it-toys fuq hawn, tonfoq il-flus fuq dak it-toys u hekk, u allura x'rajtu daqshekk? Sfortunatament hija. Ikun hemm ħafna nies li jgħiduli għax daw toys tat-tfal u insomma bla bla bla. Imma ukoll nirringrazzja 'l Alla, iż-żmien qisu nbidel u jisni minn meta nftaħt jien, għamilt kuraġġ lill-oħrajn u bdew juru li jikkollezzjonaw hekk u tiskanta Kemm ikun hemm imbagħad oħrajn jgħidu ara daw daw għandhom dawk, ara jien isma' għandi l-puffi wkoll, għax jien kollezzjonatur kbir tal-puffi naħseb tista' Taħseb illi tkun waħdek Eżatt. u mbagħad tara dak in-nies Jibdew kollha. kulħadd isma' għandi daw il-puffi tar illallu ngħidlu hekk kollezzjoni sabiħa. U daqshekk u in a way il-komunità anke jaraw lilek jibdew jifirħu hekk tipo ejja u da bħalna ġifieri jifhimha bħalna ġifieri Imma sfortunatament għad hawn min iva ma tantx jifhem fiha l-ħaġa allura imma hu qed jipprova jispjegalu. Mhux hekk? Irnexxieli ta' ġifieri. U ħaddieħor li jara l-kollezzjoni tiegħek, xi tkun l-ewwel reazzjoni tagħhom? Ara l-aħħar wieħed li ġie għandi u ra l-kollezzjoni fejn is-soltu jgħid, jgħid, ah, Telerita, qagħad kwiet min. Qagħad kwiet hekk. Jifli kollox ħaġa ħaġa. Qas qal xejn, qas qal xejn, imbagħad xi nħareġ, ġifieri jien għalija dik xi ħaġa sabiħa x'tgħid I'm doing a good job, jiġifieri, le, imma hija jitbellħu dik il-kelma eżatt. M'hemmx għalfejn tgħidli n-numru eżatt, però, però kieku jkollok tagħti valur lill-kollezzjoni kollha li għandek, taħseb li jirnexxielek toħroġ b'numru jew? Valur jiġifieri flus jiġifieri jew. Valur monetarju, eżatt, eżatt, m'hemmx għalfejn tgħidli kemm, imma jirnexxielek kieku it-tieni numru kieku jkollok taħseb. f'numru. Le ta'. Imprezzabbli.
Naħseb inkolla qabad il-Einstein hija ħdimiel is-somma. Le, le, żgur. No, no, no. Għas idea, għas idea. U ġiri jgħidu li pereżempju ma taf kemm għandek u hekk eh, Alla ħares naqbad not kollox. Impossibbli. Suġġett interessanti immens, vera ħad gost nitkellem miegħek dwaru, però l-ħin huwa dak li hu. U hawnna hekk eh, ser ikolli nagħlaq il-programm tal-lum ta' int minn int nixtieq nirringrazzja lil Dwayne u lil Panzer li kienu magħna għallum kif ukoll dak kollha li naqdu magħna permezz tal-filmati. Minn hawnhekk ukoll nirringrazzja lill-isponsors kollha tagħna u nfakkarkom illi dan il-programm huwa imtella' mill-istudenti tal-Baċellerat tal-Media fi ħdan l-Istitut tal-Arti Kreattiva. Għall-ġimgħa d-dieħla ħbieb.

Grazzi lil, Proutrade għas-siġġijiet, Saint Albert Ironmongery u MFCC għall-għajnuna fis-sett, u Logo Express għar-rigali tal-mistednin.